बरियातियो जायके छै अब मेजबान सब के समेल है से तऽ था नहि छै लेकिन उनामे फोन एक बेर जरूर करने छै हेलो हेलो हाँ बौ रे बरियातीके तैयारी छौ ने अच्छा ले हम आबि रहल छी तुरते ले ले सब गोटा रेडी रह ले बेबो हाँ तैयारी भेली कि नहीं रे हाँ भए गेल छियै। हम्म, टाइमो बहुते भए गेलै बरियाती कने सवेरे लए कऽ आबै लए इएह छियौ बरियाती संग हाँ ई सब तोहर के छियौ दोस्त सिर्फ संग साथी आरो छियै ए दोस्त संग छियौ ए, ले तऽ ठीके छै तो चल ना बढ़िया चला तो आइ तऽ तोहर बियाह छै हमरा गीत गाबै के मन करै छै तोहर हाँ बियाह ले गावा न तो गाबऽ हाँ गावा ल तऽ प- दोस्त हमके नाच करेलकै या हाँ चले हैं? हाँ, चल। आए हम बाराती लॉकडाउन में बारात लेके

इंटरनेशनल आदमी के बियाह ओकर बेटा के बियाह जे तोरा था छौ ना ए त कोई टेम ना कौन लगा थे बुझे नहीं हां हाँ। चल ना चल एलिए। नमस्कार समधी नमस्कार नमस्कार हां हाँ हाँ भेले भेले भेले। ए चलू चलू क्या रे बो टेबुल टेबुल यार ना जाता बढ़िया लागे छी हम तो छबे कर लिए बढ़िया

आँय? नहि किछो भेलै यौ देख नहि सकै छियै ओना कथी ने देखै छियै अहाँ यौ हँ इंटरनेशनल चश्मा लगा के आयल छै था नहि यऽ इंटरनेशनल ताहि खातिर हमरा ठड़ा भए के देखऽ पड़ै छै ए देखू तऽ केहन चश्मा अहाँ- छै

अहाँके जे गाम समाज के अहाँ खूब मान उ छी आदमी छियै ने अहाँके इज्जत रहले गाम समाज में

नहीं करबो या कोई करबे से अगर गांव में तो हमरा संगे पढ़ाई के फोन करो हंड्रेड नंबर में डायल करो सब नहीं करबो नहीं करबे अरे तो ई के पीट ने रे अवदा समदा लग लग ले रही चल लग जा चालू देखलिए ना अहाँ के बाप सब के कारण से अहाँ के अहाँ सब के जिंदगी बर्बाद है ते हम आबि के ओ केहनी के एकटा आदमी जे ओ बचा देलक अहाँ सब के जिंदगी अहाँ सब पढ़े छी कि नहीं पढ़ै छियै तऽ पढ़ना चाही ना अहाँ सब के ओ तऽ हमर एते बापे छोट उम्र कहलकै में तऽ। वि- विद्यालयो सब में पढ़बे छै ना अठारह वर्ष से उ- उ- ऊपर बियाह करना चाहिए अठारह उन्नैस बीस वर्ष बाद बियाह करना चाही ओ कहै छै ने पढ़बै छै ने हाँ, ओते ज्ञान छेबे करले तऽ बाप माय के समझाना चाही ने अहाँ सबके ओ तऽ हमर बापे देखलियै कहलकै ने आइ तऽ लए के गेलियै ने अहाँ सबके आब ओकरा जरिमाना हेतै सजाय हेतै हाँ। तब छुटतै तऽ ओहन काम नहि करू अहाँ सब काल्हि से स्कूल जायब पढ़ब तब बाद में अखनी नहीं जया बिया करे के उम्र है ठीक उम्र आइ तऽ हमरा बहुते बड़का जुलुम करे से बचा देली अहाँ सब हाँ ई आब जाइ छी हम जे स्कूल में या पढ़बो करबै आ साथी सब सिखेबो करबै कि बाल विवाह नहि करिह हम्म। आ जाइ छी हम अपन बापो के बड मारि मारबै अच्छा, कि हमरा ठीक छै, बहुते कोनो बात बड़का गलती में फंसबैत रहै ले तऽ जाइ छी तऽ। हमहूँ जाइ छियै अरे यौ दर्शक देखलियै आइ के घटना समाज में केहन केहन किसिम के घटना घटे छै अहाँ सबके था नहि भेल रहे लेकिन आइ हमरो आरके एकटा जनचेतना के मार्फत से अहाँ सबके आँखि खोले के लागी ई बाल विवाह करला से की की घाटा है छै की की फायदा है छै कोन कोन समस्या उत्पन्न है छै से सबके बारे में एउटा जनचेतनाके माध्यमसँ अहाँ सबके लग भेजलू यऽ आओर बाल विवाह करलासँ कोन कोन कानून आओर कोन कोन दण्ड होइ छै से सबके बारेमे अहाँ सबके जनचेतनाके माध्यमसँ हमरो आरके भेजलू यऽ यदि नीक लागैए बढ़िआँ लागैए तऽ कमेंट करू शेयर करू आओर बेल आइकन घंटीके जरूर दबाबू नमस्कार